Amin'ny fony feno fitiavana no atongahavako eto Ambilobe androany. Araka ny fampanantenana nataon'ny Filoha Andry Rajoelina vadiko tamin'ny fandalovany teto Ambilobe tamin'ny taona lasa dia tonga eto isika androany hametraka ny vato fototry ny usine voalohany ho an'ny ethanol eto Madagasikara. Foto-kevitra novoiziko hatrany ny fijerena ny tombontsoa an'ny vehivavy sy ny ankizy marefo. ary ny fiarovana ny tontolo iainana, anisan'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny ethanol ho angovo maitso asolo miarina avy amin'ny hazo. Izay no nahatonga nanolotra tetikasa ho famatrahana fametrahana vovonana afrikana momba ny ethanol. Fantatro fa andraikitra makadiry tokoa ny antsorohako, nefa mino aho fa maro no afaka hitanome tanana, Antontosa izany Atsakasiandavana. Fanamboha amin'ny maha filohan'ny Taespa, fa indrindra amin'ny maha Malagasy, ny ahafahan'ny mpiray tanindrazana amiko misitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fametrahana io programa io. Maro loatra mantsy ireo vehivavy sy ankizy no maty noho ny aretin'ny taovam-pisefoana ateraky ny loto avy amin'ny arina. Koa amin'ny mareny dia mikaroka vahaolana hampihena io fahafatesan'ny renim-pianakaviana sy ny ankizy io aho amin'ny alalan'ny fampiasana ny ethanol anoloana ny miarina mpanjehatra izany. Ny tanjona napetraka teo anivon'ny Paesfara teo dia ny hanamboatra fatana ho an'ny tokantrano maro, ny hamokatra ethanol mifanaraka amin'izany. ny hamorona asa vaovao mba hahafahana manome vahana ny fandrarahan'ny vehivavy sy ny fahaiza-mitatan'ny tanora ary ny fiahiana ara-tsosialy. Izay indrindra no mahatonga antsika eto Ambilobe androany. Apetraka eto ny vato fototry ny ozinina voalohany famokarana ethanol. Hitondra ny famantarana Malagasy Ethanol avokoa ny vokatra rehetra. sy ny usine izay hatsangana. Haparitaka manerana an'i Madagasikara koa ny fatana ampiasana ny angovo madio ho ethanol ary ny ny tehin'ny filamatra dia ny hoe arovantsika ny tontolo iainana. Izany dia iadiana amin'ny fanapahana ny ala sy ny doro tanety sady ho fitandroana ny fahasalaman'ireo vehivavy sy ny ankizy. hiteraka asa tsy hanome vahana ny fandraran'ny vehivavy ihany koa ny fisian'io ozinina io. Koa ambarako ara fa atomboka eto Ambilobe androany ny tetikasa mifandraika amin'ny ethanol ho angovo ampiasaina amin'ny fandrahoana eto Madagasikara. Ho vitaina mialohan'ny faran'ity taona ity ny fanangana io ozinina io. Toy izao hitantsika amin'ny sary sy ny takelaby izao ny endrik'ilay ozinina apetraka eto Ambilobe. Eto dia hiditsy hifampizarana aminareo ny antony safidiana an'Ambilobe hananganana ny orinasa Malagasy Ethanol. Mety tsara amin'ny voly fary ny toe-tany eto Ambilobe. Ary efa maro ihany koa no niandry io tetikasa ity tetikasa ity eto. Velaran-tany mirefy iray hektara sy valo Ar ary valo amby enimpolo sentiara no hisy azy ary sivinjato sy arivo metatra toradroa kosa ny haben'ny orinasa io. Hiteraka asa ho an'ny mponina ny fisanganan'ny Malagasy Ethanol eto Ambilobe. izay afaka hamokatra ethanol hatramin'ny efatra arivo litatra isan'andro, izy sy ny fiarahamiasany tantsaha eto an-toerana, satria fary dimampolo alina kilao isan'andro no ilaina any am-boalohany. Ankoatr'izay, tany dimanjato hektara no volena fary sady ho famoronan'asa ihany koa. Mbola hisy ny fametrahana taninketsa ho an'ny mponina mba hahafahana ahazoana vokatra bebe kokoa. Tanjona ny hamokatra fary zato taonina isaky ny hektara raha toa ka fitopolo taonina izany ankehitriny. Aorian'izao lanonana izao, dia hitokana tranombarotra apetraky ny fikambanana Fitia eto Ambilobe isika. Ho hitantsika eo ny vokatra hivoaka avy ao amin'ilay ozinina, fatana sy angovo fandrehatra hampiasaina amin'izany. Hisy ny mpandrivara maro sy toeram-pivarotana ireo fitaovana ireo hahafahana manjifa izany. Mbola hotohizana izany amin'ny faritra maro mba ho afaka hisitraka angovo madio avokoa ny Malagasy manerana ny Nosy. Ny hafatra tiako hitoetra androany dia ny fiantsoko antsika rehetra miombona amin'ny ezaka toy ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho amin'ny fampandrosoana maharitra ity Madagasikara ity.